Дьэ, биһиги Розалия Ивановна уонна Степан Григорьевич дьиэ кэргэнигэр тиийэн кэллибит. Дьэ, бу хаһан ыал буолбуккутуй? Биһиги аҕа уон аҕыс сыллаахха ыал буолбуппут. Билигин була отут түөрт сыл буолла дии. Десятого ноября холбоспуппут, саахсаламмыппыт. Мин мэҥэ Хаҥаластан бэйэм кэлбитим уонна Кэппэндээйигэ аҕыон аҕыс сылтан бу билигин дьиэ кэргэн буолан олоробут. Хаан хайдах билсибиккит эһиги? Мин атыыһыт киэнин бүтэрэн кэлбитим. Продавец уонна уруу Торопков хаҕана манна направлениенан үлэлэти ыыппыттара. Онтон Кэппэндээйигэ ананан кэлбиппит. Сантаева Светлана биһигини манна этэн-кэрдэн маҕаһыыҥҥа үлэҕэ ыллаттаабыта. Онтон үлэлээн бараммыт. Оттон билсэн, билигин түөрт оҕолоохпут, ыал буолан олоробут. Ээ, дьэ, манна Кэппэндээйигэ дьэн билстэххит. Кэппэндээйигэ кэлэн баан билсибиппит. Ээ, сөп, сөп. Эһиги сыбай балаабыккыт да? Мэҥэ Хаҥаласка баайбалаабыппыт. Мин Ээ, төрөөбүт дойдубар биэчэр оҥорбуппут биэс он киһилээх этэ. ээ, Соседтарбытын, аймактарбытын барытларын ыҥырбыппыт. Үчүгэй да үчүгэй сыбаай буолбута. Уонна онно биһи тиийээппитин кытта кулунчук уонна идэһэ өлөрбүттэрэ. Үчүгэй да үчүгэй сыбаайба тэрийбиппит. Онтон манна кэлэҥҥит дьиэ тутуннугуттаа бу дьиэни. Манна дьиэ тутубуппут, аһа, тоҕус уон икки сыллаахха, тоҕон икки, тоҕон түөрт сыллаахха киирбит эбиппит бу дьиэҕэ. Биһиги ити Сардаана диэн кыыспыт икки саастааҕар киирбиппит бу дьиэҕэ. Бэйэҕит туттан киирдииттэ. Бэйэбит туттубуппут, бэйэбит коноплахалаабыппыт, эһэбит баар этэ. Онно Григорий Дмитриевич. Оҕолор Гудкан Наваллары билигин? Улахан уолбут Дмитрий куоракка олорор, үс оҕолоохтор. Ол кэнниттэн Динара диэн кыыспыт Балагустияҕа баспытааталынан үлэлиир. Үһүс оҕобут буолан землестроитель, онтон Дьокуускайга быйыл көһөн барда. Уолбут студент, кыра уол Гриша, Григорий куоракка студенныы сылдьар. Ыал аҕата Степан Григорьевича тугунан дьарыктанарый? Аҕабыт ЖКХ-ҕа тутаах үлэһит. Онно үлэлээбитэ отут түөрт сыл буолла. Урааппыт эбитти. Кини буола уһанарын сөбүлүүр, иккиэн бииргэ балыктыыбыт, муҥхаалыыбыт, илимниибит. Иккиэн булка, иккиэн тэҥҥэ, тэбис тэҥҥэ сылдьаабыт. Уонна оттон ити кыра хаһаайыстыбабытын онуманы химпири үлэлэр көстөллөр былаачы. Жаразали Ивановна дьиэ олорон туу жарыктанаҕыный? Дьиэҕэ олорон жаргым элбэх. Түүнэн даҕаны били туох оҥоробун, оҥоһуктар оҥоробун уонна бэйэм хоббим буоллаҕына үүнээйи. Үүнээйини, сибэккини олус сөбүлүүбүн. уонна сибэкки үүннэрэрбин буору кытта били буору кытта били үлэлиирбин олус сөбүлүүбүн уонна били саха дьахтара буоларым быһыытынан маннык хоббим коллекциялыыбын бу маннык саха иһиттэрин алмазная мозаиканан уонна маннык жаргырабын алмазная мозаикам була бу холобура атын атын өңнөрү атын атын маннык ойуулары таҥабын аха уонна бу хаамай үчүгэй коллекциям бу сыаналаах манна алтон биир ньуоска бар алтон биир ньуоска били дьоннор били подругаларым аймахтарым иин бары маннык холобура кэһиилэрин маны подарок сылдьыбыт сирдэриттэн бу маннык аҕалан иһэллэр Холобура, улахан уолбут Таиландтан, Турцияттан аҕалбыта. Кытайтан подругам аҕалбыта. Розалия Ивановна дьиэтигэр ибэккиэр ааһа баар. Тобустолор.

Ивановна хас биирдии оҕотугар манныкпыт альбом оҥорор бу бастаан хаҥа төрөөбүттэриттэн дии хаһан төрөөбүттэрэ Хасчааска төһө киил ыйаһыннаахтара барыта манна оруоллаһыдчар ааттара хуоллара онтон улаатан бараннар улаатан баран улаатан бараннар бу хас биирдиилэри эрэмиэ тус туспа хат альбом да бу улахан уол альбома Бу бу баллаҕына ким Петровтар Петровтар Динаралаах Богдан Ачойди Гриша да Гриша Гриша альбома аҕабыт степан кини эдэр сылдьан волейболист сборнайга сылдьар этэ волейболист спортсмен бэрдэ бу улахан уол уонна кыра уол гриша бу семьябыт эбээбит валентина степановна Бу Гриша. Гриша билигин уонаҕастаах. Иккиэн олох иһиттиспитинэн бииргэ сылдьабыт. Балыктыбыт. Кини илим көрөрбүт эмэтигэр мин тыыны эрдэбин. Уонна сир аһыгар иккиэн сир астыыбыт, семьянан сир астыыбыт, Маспытыыр иккиэн бииргэ сылдьабыт, оҕолорбутун кытта бары Дэбистэҥҥэ бары бииргэ, семья барыта бииргэ сылдьабыт Розалия Ивановна дьэһиги дьиэ кэргэн тугунан дьарыктанаҕытый? Биһиги буоллаҕына кролик иитэбит. Урут түөрт кроликтаатыбыт ийэ, онтон билигин буоллаҕына үс кроликтаахпыт. Хип билигин буолданное время икки кролик төрөөн олороллор. Кинилэр буоллаҕына иккиэн алталыы оҕолоохтор. Оҕолоро буоллаҕына бас бастакы төрөөбүт кыралар баччалар. Бу бастакы төрүөх кролик ийэ оҕолоро бу алталар. Короче бу секция оҥорбута аҕабыт манна түөрт секция. Манан аһыыллар, манна төлүүллэр. Бу икки маннык ааннардаах улахан. Манна метрон ыһытар баар биир эмиэ. Онон араа четыре эмиэ икки ийэ баар. Уонна өссө маны таһынан тугу иитэҕитий? Кыһын буоллаҕына туох ииттибит? Куурусса ииттибит. Холобура мин бэйэм пенсия тахсыбытым. Билигин сынньалаҥҥа олоробун. Ол иһин тугунан эрэ дьарыктаммыт киһи диэммин холобура куурусса ииппитим кыстатан таһаарбыппыт уонна уой сэттэ кууруссалаахпыт уонна биир бөтүүктээхпит бу аҕабыт оҥорбут үйэтэ аһары удобнай Ыал аҕата Степан Григорьевич тутууга сыһыаннааҕа туораттан көстөр дии Розалия Ивановна. наһаа үчүгэйдик оҥорор бу. Уонна миэхэ удобнай уонна табыгастаах гына бу оҥорор кини. Жара Розалия Ивановна бу хылын аайы дьэ үүнэйиннэн дьарыгыраҕын дии батта. Дьэ кыратык маны кэпсээрэ. Барасаада бөҕөтүнүү Барасаада бөҕө үүннэрэбин сыл аайы били аҕайатыам диибин уонна элбээтиннэрэн, элбээтиннэрэн иһэбит. Холобура билин бу орлиный кулюх диэн орлиный кулюх диэн буоллаҕына эрдэттэн атыылаабытым. Холобура хэттэ он штуканы таһаарбытым. Орлиный кулюхтар бу тураллар. Уонна сорохторо пионер баар. Бу буоллаҕына бу маннык сорт баар бу супер бомба диэн бу вот такой. Уонна буоллаҕына ким диэн чернобор диэн баар чернобор диэн была бile хараҥаҥнах очень черный диэн бар очень черный диэн ваша бу хапхара томат уонна буоллаҕына сань ксанька бар Уонна буоллаҕына туохтар бар Хайахсыт диэни булбутум. Хайахсыт диэн буоллаҕына били хахалар киэннэрэ. Ону буоллаҕына чаҕыйаҕы булбутум. Ону үллэстибиппит. Бу баар да? Суох, бу орлиный. Ону бу пионер диэн баар. Пионер диэн баар. Петуниялар бастакы партиялар уже атыыламмыттара. Бу супер кулушанием бар, супер кулушанием буоллаҕына, маны кылгас, бэйэтэ отут уонна төрдөһөн тыматырдаах. Маны балааны били быспаккын даҕаны, кырыйбаккын даҕаны, беспосынкование маны таһаджа үүнэр. Уонна буоллаҕына бу буоллаҕына туох ити черем черемуха олоро маны олордон көрүөм буорга. Улуу маннык быһаттаан турабын. Бу боллаҕына ким диэн сорт диэни, бу боллар маннык диэн да сорт бар. Хлебосольный диэн вот томат. Быһабыт жаңа новинка. Оны боруобалаан үүннэрдибит. Бу биэрэстэр. Холобура мин таһаджа боллаҕына туохтары үүннэрбэппин холобура. Наһаа бил аҕаяк петуния. уонна билигин комнатнайдары үүннэрэбин таһырдьа комнатнайдар диэн буола холора били герань үүннэриэхпин сөп уонна калеус диэни үүннэрэбин а так били уларыта сатыыбын холобура бу маннык туохтары Били олордоору бэлэмнээн турабын Геральнос. Оны бу интереснее диэн бу маннык хортуоска розара диэн бу баны эрдэһиэ тиэхпиттэммит бу холобура опыт оҥордубут бэйэбит били хортуоска эрдэ раскалаппыппыт онно бу маннык таһардыбыт Ким мин опытыммыт? ата папабын кыт аҕабытын кытта бу Ээ. аҕабытын кытта маннык холобура төһө эрдэһитэр эбитий диэммит бу боруонан көрөрбүт Степан Олора. Григорьевич, молодец. бу маннык

Ону була били буоланы хаһан бараммыт олордон көрөхпүпэх. Оны төһө түргэн иксиитэр эбити, оны төһө түргэн иксиирбитин көрөөрүбүт. Ирдебиннэрдибит.